Watch dis video for di hottest and latest tori make you know wetin dey happen for world. Na Pidgin Tori Global be dis, where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija pidgin. If e dey happen for di world, we go dey run am here di way you sabi am. Oya make we enter today gist. One Air India plane wey dey go London Gatwick don crash just seconds after e take off from Ahmedabad, western India. The flight AI-171 carry 242 passengers, 169 Indians, 53 Britons, one Canadian and seven Portuguese, according to Air India. Flight tracking site Flight Radar 24 talk say dem receive the last signal from the aircraft when e reach only 625 feet height Na just seconds afta take-off, videos from di crash area show thick black smoke wey dey rise for sky and local police confirm say di plane crash enta doctors quarters. Rescue teams still dey fight fire for di area as report from ground describe di whole scene as terrible and heartbreaking. America don plan make non-essential staff and their family comot from US embassy for Baghdad, Iraq as tension between Israel and Iran dey rise. Dem no talk wetin exactly trigger the move, but US officials believe say Israel dey prepare to launch operation against Iran and dem fear say Iran fit strike back, especially for places wey US get presence like Iraq. reports show say na part of wetin make dem advise some americans make dem comot from di region us embassy staff movement inside israel don also get restrictions dem fit only waka inside tel aviv jerusalem and beer sheva all becos of increased regional ten sion toks between us and iran

go collect full supply of rare earth minerals and magnets from China, things wey important for things like phones and electric cars. In return, China students fit still dey go American schools. E even add say, we dey collect 55 percent tariffs, China dey collect 10 percent, relationship dey solid. Di deal na follow up from recent phone talk between Trump and Xi plus meeting for Geneva. us commerce secretary howard lutnick tok say once both presidents nod yes dem go begin implement am sharp sharp china own vice commerce minister li shengang still confirm say both countries don reach agreement in principle to cool down trade fight and follow wetin di two presidents don agree before all eyes now dey on di two leaders to seal am finally billionaire elon musk don tok say e dey regret some of di gbasgbos some of di gbasgbos posts wey e make about us president trump last week for im app x according to am some of di tins wey e post go too far di two big men don dey drag each oda online since musk blast trump budget plan call am disgusting abomination e even tell americans make dem pressure dia lawmakers to kill di bill say di tax cuts and defence spending fit cause recession later dis year trump no waste time reply say musk don lose im mind and even threa ten to cut off spacex government contracts wey worth thirty-eight billion dollars trump still vex say musk dey disrespect di office of di president musk still carry anoda bomb drop claim say Trump name dey inside some hidden government files about late Jeffrey Epstein, but White House shut down the matter quick, say no be true. As e be so, Musk don delete many of the posts, including the one where he talk say Trump suppose face impeachment. This one pain Trump well well, and he sharply declare say he no get anything to do with Musk again. Before now, Musk bin be Trump biggest donor for 2024 campaign and dem two dey waka close. But since Musk resign from Department of Government Efficiency (DOGE) after just 129 days, that friendship don fall apart. UK Chancellor Rachel Reeves don refuse talk say tax no go increase after new report show say di kontri economy shrink by 0.3 percent for april di worst drop for over one year di wahala come as businesses pay more tax house bills rise and exports to di us drop just one day before reeves don announce spending plans wey include more money for NHS and defence, but other sectors go fit tight hand. Experts dey warn say if UK no grow fast, More tax increase fit show face later dis year to balance government spending. Reeves tok say di economic figures no sweet at all and she no fit promise say tax no go go up when she bring autumn budget later. Even though April show bad result, di three-month figures still show small growth of 0.7 percent. Reeves wan use big projects like new railway lines and nuclear power to grow di economy, but dem go take years for now day-to-day spending dey tight and council tax fit go up to fund local services opposition parties dey blame di increase for national insurance tax wey start for april say na wetin dey hold growth back plus uk dey pay more to borrow money now as investors dey doubt if goment fit meet all dia spending plans. Austria don declare three days mourning and observe national mini silence after 10 people, mostly students, die for one school shooting wey happen Tuesday for Graz. The 21-year-old suspect wey dem say na former student of the Eskusin Gaz Secondary School shoot plenty people, e come take im own life inside school toilet. Police find farewell letter and one pipe bomb wey no work for im house, but dem never talk wetin cause di shooting. Among di dead, six na girls, three na boys and one girl later die for hospital. Reports say seven out of di ten na students, twelve odas injure. tuesday night thousands of pipo mostly young pipo gada for graz main square hold candlelight vigil dem light candle cry pray show support di whole square full like sea of candle especially around archduke johann fountain wey dem don turn symbol of mourning now One woman wey know one of di victims tell reporters say di boy na seventeen years old and di son of family wey she sabi well. She say di mata pain reach bone. Austrian Chancellor Christian Stoker call di shooting national tragedy and say Tuesday na dark day for di kontri. E add say school suppose to be safe space but dis kain attack don scata dat trust. For now, di school go remain closed till further notice Austria flag dey half mast for all public buildings, di whole nation dey mourn. South Korea military don stop di loudspeaker wey dem dey use blast North Korea with propaganda message as dem wan try calm tension and rebuild trust between di two countries. Dis move na one of di first actions of new president Lee Jae-myung wey win election last week e campaign say e wan repair relationship wit north korea north korea don always vex for dis loudspeakers dem even tok bifor say dem go blow dem up if south no stop south korea stop am for six years bifor dem resume last year afta north start to send dirty balloon across border di speaker dey play news tori about democracy and wetin dey happun for south korea but under former president yoon suk yeol wey no dey smile wit north evritin scata yoon even declare martial art law last december bifor dem impeach and comot am now lee don promise peace and beta communication wit north korea but some human rights groups no dey happy iran don execute one man wey dem call mojahed kokori aka abbas kokori three years afta dem arrest am during di 2022 antigovment protests wey scata di kontri di judiciary say dem sen ten ce kukuri to death for armed attack and say e join one rebellion group dem even accuse am say na im shoot and kill seven pipo for eze including nineyearold kian Pefalak, but Kian family say na security people kill the boy, no be protesters. Human rights group Amnesty International don shout say dem torture Kukuri and dem no give am fair trial. Dem say the so-called confessions wey dem show for state TV na by force dem collect am. Since the protest begin after the death of Masa Animi for police hand for 2022, Kukuri na the 11th person wey Iran don hang because of am. plenty pipo die and thousands oda enta cell dat time as goment call di protest riot dem arrest kukuri for december twenty twenty two during one raid and bullet knack im knee amnesty still tok say dem isolate kukuri for cell and beat am well-well court sen ten ce am for april twenty twenty three and supreme court uphold di judgement dis year Iran human rights group for Oslo say the supreme leader and im people suppose answer for the killing of both Kukuri and Small Kian. Dem still beg international communities make dem no keep quiet again. Rescue team don resume search for school children wey flood carry inside bus for eastern Cape Town south africa di children dey go school for mthatha on tuesday morning wen flood carry dia school bus as e dey try cross one bridge up till now dem don recover eight bodies including di driver according to reports but dem still no sabi how many children dey inside di bus but three students wey survive tok say dem hold tree until rescue come di bus later land for riverbank empty di premier of eastern cape oscar mabuyan visit di scene wednesday morning e tok say di mata hard but e dey impressed wit how rescue team dey handle di situation south africa dey face serious wahala wit bad weather heavy rain snow and strong breeze don kill fourteen pipo nine from flood and five for accident About 500,000 houses no get light as of Tuesday and ESCOM dey try bring back power. President Cyril Ramaphosa don send messages of condolence to the families wey lose person. E beg citizens make dem shine eye and cooperate as weather wahala dey increase. And the last one for today, new autopsy don show say Kenya blogger Albert Ogwang no die because he knock him head for cell wall like police claim. Instead, he get heavy beating and neck wahala wey point say na assault kill am. The matter don cause serious vex for Kenya as human rights people dey para make police answer for the thing. Albert na teacher wey still dey post political and social gist for x and facebook and dem arrest am afta im criticise inspector general of police eliud lagat dem carry am from homa bay go nairobi over 350 kilometres away and lock am for central police station on saturday police tok say dem later find am unconscious say na self-inflicted injury but five pathologists including state doctor bernard media check am and tok say di guy suffer head injury neck compression and plenty body bruises